Anto nos ta bay papia di kaya kaya. E evento aki cu ta haciendo un tremendo trabou. Mi ta wak mas den e banda positivo derover di e pinturanan, e cos cu e turistanan ta gusta, e economia cu tambe ta trek pa trece y tambe biba otra banda. Mi ke para ratu ketu riba e e kaya kaya di kaya kaya riba ta mi ta abosá mas tantu di e evento ei kon el a kuminsá kon el a krese te ku el a para bira akinan la nos puntra promé abo ku ta tra den den hotelero den ekonomia tambe i tambe atendé ku turista. La nos wak, la nos bai focus kiko kaya kaya ei, evento di kaya kaya ei ta pa, ke ta nifiká pa abo. La nos kuminsá ainan. Bueno, en primer lugar feliz anochi, feliz anochi na tur hende nan ku ta bisa wak e live aki i tambe un feliz dicha bierne pa tur hende. Manera bo mester bisa kaba mi ta exclusive. Un bia mas danki, pa mi ta un placer di ta di e programa. Over riba pregunta kiko Kaya Kaya nifiká pa ami, Kaya Kaya ta eigenlijk un evenemento, laga nos siña manera di un evenemento, un street party. E ta mas bien un art and street party. Hopi hende ta wak e party di fiestamentu, pero eigenlijk nos tin ku wak e party tambe di e artenan ku ta wòrdu tresé dilanti. den e kayanan di otra banda. Eigenlijk kaya kaya kuminsá simplemente ku algun pintura des riba wall, des wall painters, anto asina e kos a sigui krese, sigui krese, anto awor kel a bira un evenemento basta. Ah, nos waki ta bin bes homi sa ta yamada dja foi ta. Ante ta sinti ki fafelu. Si, mane bo ta papia exclusive? Sí, dus eigenlijk e ta bai about mas bien di e e arte nan ku tin den otro banda. E e personanan ku ta tras di kaya kaya a sa di hiba un arte na un otro nivel. pa e bario mes, e bario di otro banda, tambe pa laga sa ku hey, e bario ta konta y tambe e bario tin su historia su traha, pero tambe tur e artenan ku nan a laga traha y e pone, por ehempel riba e murayanan, artenan ku a wòrdu traha y pone den bisindario, kual ku pa ami ta algu úniko, den sentido ku no por bisa bo bai afó tambe bo ta mira e wall paintersnan, pero pa Kòrsou e ta algu grandi. tantu pa nos komo yunan di tera tambe pa turistanan por bishita nos nos isla. Ba bai riba mas riba e painting pasobra hopi hende no ta para ketu riba e pinturanan manera awor aki tin unu ku ta bai bende rofe di Tula pero laga nos ban papia di e pinturanan pasobra e pinturanan ta mustra nos nos kalidad di bida a nos puti asina. a pa ami e pinturanan ta mustra con con con bida di Corsou ta, e colorido, e e hendenan riba dje, e e mensahe tambe cu e e arte ke trece. Bo ta kere ta esey ta e pinturanan ta, pasobra bo bieni nos ta tur hende ta bay manera bo a bisa fiesta, fiesta, fiesta pero e pinturanan tin un mensahe tras di nan. Korekto, kada tras di kada tras di pintura tin un mensahe, pero no solamente pinturanan so, pero tambe e artenan ku nan ta krea, por ehèmpel ya, duru den otra banda, banda di viaduct, i tambe mi ta kere bota, tabatin un botiki banda nan, botika, mi no ta kòrda su nòmber, Pero e personanan ku bai i na nan ta e mira algu inolvidabel ku nan a krea den e espasio ei. Algu otro kual ku aparte kual ku pa mi tambe ta arte pasobra for ora bo ta krea algu for di bo imaginashon ya kaba ta un arte esaki ta i pa laga mi pa laga a hasi arti, no solamente pintura, pero tambe obra di mannan ku ta wòrdu tresé dilanti. Pero kada tras di kada un di esakinan tin un mensahe, i loke mi ta haña grei di esaki ta, mi no tira mayoria di e kamindanan tin un persona tra na bo e. No preocupa cu ta mi internet ta siendo fafelo. Mi sa con bin keka bay robee sa awe cu e internet ta haci fafelo wee. Pero no nada, dal bay so e ta e ta grabando toch. Mi por bute riba YouTube. Si, mane bo tabata papia? Si, dus ya cada cada persona por a mi ta bisa si bo tin e chel, si bo tin e moda por bo bay e evenemento aki. Pero no solamente durante di kaya kaya pasobra e a basta un par di tempu ke mester si bo tin chèns dròp in den bario di otro banda pa bo mira e arte nobonan ku nan a krea aparte di loke ku tin kaba. Esaki ta laga mira ku hei nos mes nos propio yunan di tera te talento tin e arte den nan man pa laga krea kosnan ku for di nada por ta for di un pensamentu por ta for di un soño. cu esakinan ta trece mira realidad. Si mi no ta era, na cada un di e postnan cu tin un arte ta bay tin un persona para pa duna e informacion pakico e arte a wordo crea y nana y dicon despues tin nan por duna henter un splicacion durante esaki. Mi no ta conseha bo bay durante di anochi pasobra durante di anochi ta mas bien e fiestamento rondó di e arte pero durante di dia bo tin mas e chance pa bo por para ketu i reflehá kiko e arte realmente ta nifiká. Esei ta un chesonan. Kiko e arte aki, e pinturanan aki ta hasi ku turista? Mi ta kere abo tin feedback, abo tin turistanan ku ta komuniká ku bo. Kiko e pinturanan aki ta duna òf ta hasi ku e turistanan? Laga nos bo ta sira. Bo sa, hopi bia nos ta mira e parti negativo, pero ora un turista bini Kòrsou, mas bien e ta, e ke haña, e ke mira algu otro. E ke mira algu otro, e ke, e ke mas lei ku algu otro. Anto, ora bo yega Kòrsou, promé kos ku nan ta bai, nan ke bai punta dikon, pasobra nan ke bai ke parti di Handelskade. Pero awor aki, ku den otro banda tambe tin hopi otro artenan, por ehèmpel, e wall paintersnan, e artenan ku a wòrdu kreá vooral e partenan di di Meneer Abaat, tambe ku nan ta pone den otro banda. Dus kosnan ku bo ta bisa manera hey, mi no a para ketu komo mi si mi no ta wèra tin yunan di tera ku no sa mes ki tipo di artenan a wòrdu pone den otro banda awor aki pa ku e evenemento. Pero ora un turista yega ora nan ta bai wak esakinan nan ta saka potrèt, nan ta pone esakinan tambe riba social media, anto bo ta mira kual ku E feedback cu nan daña bek, Ey, unda bo a bay? Unda es, unda, unda bo a saca e potrero aki? Como mi ta sigui nan, nan to? Y nan bo ta mira, e ta bira ta mi, un, un manera di, ah, mouth to mouth, ah, un, un reclamo, pero dor di un otro hende cu a post djis un foto of djis un video den otro banda. Abo ta tin, abo ta tin entrecambio cu turistanan cu a yegi bin Curaçao, pero over di a yegi saca potret. di e arte, kiko ta nan nan nan koment entre abo? So abo tin mas kontakto ku ku biaheronan. Kiko ta e kontak kiko ta e e e kos positivo ku nan ta bisa dje e artenan? Bo sa, por ehèmpel, mi por kue esunnan di aña pasá. Bou di viadùkt tabata tin un stul ku un mesa ku un jandilier masha grandi mes poné, kual ku e turistanan a keda impreshonante ku e sakinan kiman di Con, how, from, where nan un hende a crea esaki den un, laga nos bisa, den un area publico pafo, dus outdoor y no indoor. Bo a comprende? Nan a keda asombra cu esaki. Y tambe e parti di e trapi cu tin net banda di Hotel Freedom cu ta bay net escui na riba cu e tin e colona. Esey ta e cos, esey ta e cos di mas, nan mira cu hopi turista ta bay na e trapi ey. Sí, plus mi a traha un awor ki mi ta ke si mi ta si mi no ta e ra mas patras tambe banda di Brug tambe tin uno con tin ki color riba dje cual e turistanan ta mas keda masha encanta mes con nos a crea un arte na nos estilo pasobra no laga nos no gana nos mes bo bay Brazil tambe tin un algo asina ki casi similar pero na Brazil e ta mas bien bandera cu esayinan pero nos a crea na nos estilo cu nos colonan, anto pa nan e ta algo otro, algo impresionante. Anto, ora nan sta ki pote anto cu nan ta, loke cual cu nan, e feedback mi dai di nan ta, nan ta pone e hashtag otra banda pa bo mira cu ey, nos tabata na otra banda. Ok, ok. Ahora nos wak cu ke turistanan ta feedback cu bo. Turistanan cu no sa Nan ta tuma kontakto ku bo pa bisa bo, Ey, un di lugá ei taba mi tambe bai saka potrèt, e ta bunita. Òf nan ta bisa bo, Tin mas lugá bunita pa saka potrèt asina? Bo sa, Richardson, mi ta yami ku hopi mensahe den mi inbox, vooral por ehèmpel e arte di, e arte ku tin den skalo ku nan a pinta henter, e, e, E monumento net di e bòg masha bunita mes ku e flornan k'eseinan. Anto una bes ku e pregunta a yega serka mi ku mi sa nan ku ta den Scarlo o bira no den Scarlo, hum. Pero anto i nana mi por sigui guia nan bisa nan por ehèmpel den otro banda tambe tin mas arte, tambe den parti punda tin partinan e achi smalnan tambe ku tin e artenan na e muraya. Kualke ora e nan yega Kòrsou ku nan purmé kos nan ta di pidi un taksi pa bai baha nan na Pundòk den òf den Willemstad den e sentro di siudat pa nan por mak mei esakinan pa nan por saka potrèt pa nan por bisa ey mi tambe bai akinan mi tambe ta ta akinan mi tambe a eksperensia esaki anto e simbidad e hopi great i tambe ora nan Ora un turista cu no sa at all di loke nos tin pa ofrece unda cu despues cu bo bisa nan por ehempel bo bo bay aki nan des lugarnan cu bo por recomenda un turista aunke cu nan wak riba potret of riba video riba promocionnan pero cu nan make mee anto bo ta mira cu nan reaccion ta bek cual cu nan tambe ta sigui haci e reclamo pa otro hende tambe por yega Kòrsou y bay bishita esakinan. Bo ta haña ku e pinturanan ei no ta hasi efekto riba handeskade, pasobra ke ta bai ta un kos positivo, pero bo tin ku wak pa bo no kibra e e e e e boso nan ke biba otro banda, pero no pa mata punda, a nos por ta asina, nan ke biba otro banda pa otro banda tambe haña bida ku tur e konai. Bo ta kere e pintura na e no behe si efecto riba e hende skada pasobra tur hende a custumá cu hende skada ka. Bo kore na micro sa ah ok ta hende skada. Bo sa e no ta bai hasi un efecto direct pero mas bien cada un dje pinturanan tin un mensahe su tras anto ora e hendenan para ketu riba e mensahe su tras e ta kita e parti di hate aunke con bunito e pintura por ta. E handelskado ta keda e parti laga nos bisa e kara di Kòrsou. Oke. Laga nos bai bèk otra banda. Nan ke e koi nan ta hasié pa biba otra banda i hasi otra banda mas bibu? Am, komo ta hañele? Komo ta haña otra banda? E, e, e kos ei a lanta otra banda lanta si e lant'e for di soño of mas no yo biba otra banda lo lant'e lant'e for di soño mas ela biba otra banda bo den bo den bo opinion personal e pinturanan a biba otra banda bek atrobe. Bo sa pa mi ta hopi sincero cu bo un parti si dicon pasobra mi ta mirando mi ta mirando bek di e parti di e hotelnan cu tin den otra banda Por ehempel un Barrio Hotel, un Harbor Hotel, Brion Hotel, Renaissance Hotel, bo ta mira cu e ocupacion ta best wel halto di compason enenan a no ke bay un hotel mas pafo di ciudad, pero nan ker keda den centro, ya nan por mak mey mas liye cu e artenan aki. Pero kico bo ta haki Ki a boso opinion den e man? Awor nos a kaba ku nos a bisa oke e ta trese turista, e ta trese. Kiko bo ta kere e ta e kaya kaya ei ta hasi den ekonomia di Kòrsou? Mi ta wak aki no pa lokal, mi ta wak aki mi ta fokus mas internashonal. Kiko e Lego mai e kaya kaya, pero kiko e pinturanan ta hasi pa ekonomia di Kòrsou, pa hende por kuminsá balorá nan i kuida nan pa nan no hasi daño riba e ekonomia? Ke bo ta mira e pinturanan e ta hasi riba ekonomia di Kòrsou? Bo sa siendo ku e pinturanan, e laga nan laga mi bisa e e braight ku e pinturanan aki tin, y tambe e mensahe su tras e ta laga bo refleha cu hey Corsou tin talento y plus Corsou laga no bisa con chiki Corsou por ta e ta laga mustra cu no stay pasobra e pintura na aki ta bay internacional te ora nan yega internacional y nan ya caba bo sa cu hey no solamente pa e evenemento so pero e ta trece un It is un return on investment back pa Corsou. Ok, ok. Um, men sa, nos ta kira papia. Un, an, no, nos ta kira papia un radio di kaya kaya, por sa enta dat e nos plan, so nos ta ta kira papia di Norsi Jazz, pero ora nos anja kaya kaya, toch mi kira papia di dje, pasobra e ta un kos ku ami nunka no a baie, pero mi ta baie despues, pasobra mi ke mi ke sinta trankil òf para trankil disfrutá di nos hendenan su arte comenzar. Paso, mi ta bisa, cada pintura tin un mensahe den dje. Cada pintura tin algu den dje. Exclusive, laga nos buta asina aki, abo cu ta biaha hopi, e pinturanan aki bo ta haña cu nan ta booming Kòrsou paso mi por bisa otro kaminda tambe tin yen pintura pero nos pinturanan ta úniko nos arte ta úniko bo ta haña ke kos aki ta hasi mas propaganda pa Kòrsou pa asina nan por sa unda Kòrsou ta keda. Korekto si dikon mi ta bisa asi pasobra e manera ku mi a spliká e manera ku e pinturanan ke ta wòrdu destaká Anto, no solamente den siudat, den sentro di siudat so, pero tambe m'an ripará ku hopi hotelnan tambe a kuminsá pone algun pintura riba nan muraya pa laga mira ku hei e arte aki nos tambe por hasiele, nos tambe tin e talento pa hasiele i tambe e ta bira un sa di manera un free promotion pa Kòrsou. La nos cu e prome arte cu bo ta mira ora bo yega Corsou ta e nos honorabel Margarita cu tabata ta un stewardess di Alliang cu a fayece tragicamente salbando cosa. Esey ta e prome arte cu ora un turista yega mira. Pasobra e tin un mensahe den che, pasobra nan ta, nan ta puntra ken e persona ey ta. Esey nan ta puntra ken e persona ey ta. Sí, des ya. E ta bai mas bien, lamin pone atsende aki, ora nos kue e manera ku nan a pone, ami ta bisa si nan trese e parti di un standbeeld, por ehempel, asina bo sali for e aeropuerto na e parti di departure, anto esnan bo ta mira ku hey, e persona aki ta algu No solamente riba e billboard pero laga nan traha un estatua y pone esaki na e parti di arrival ante bo ta mira cu con mas eenan ta aprecia esaki na un manera mas laga no mester un manera digno. Exclusive, Den parti final aki, solo nan tende mende un cachot a wou pa den background di Gustavo. Mane nan tambe ke papia di e programa. Increibel. Nan no scoe e parti final aki, kiko bo ta konsehá nos hendenan pa e arte ku nos tin na Kòrsou aki pa asina nos bishitantenan lo wak e evento komo bai gosa, bai kiko? No, wak e evento ku e ta hasiendo algu pa bo pais. Kiko bo ta konsehá e hendenan ora ku nan mira e artenan ei òf ora nan mira el ei? Kiko nan tin ku hasi? Nan tin ku balorá e kos ku loke ku nos tin? Bon, pa bo conclui esaki, ami ta bisa semper nos tin cu balora nos hendenan, balora loke cu nan ta haci, pasobra mi ta bisa semper bay, nos tur tin un talento, ta nos como persona tin cu discubri esaki, anto mi ta sa cu ora bo discubri esaki, cu bo trece esaki dilanti, por ehempel, na un manera cu bo tin personanan ta pone riba muraya, tin personanan ta pone riba papel, tin otro ta haci un obra di man of ta crea un estatua, Tur esakinan ta arte, anto nos tin ku kuminsá balorá esakinan di komo ta bisa asina, pasobra no solamente den nos bista pero den bista di un otronan hende, den bista foral di e turistanan, esaki ta algu masha grandi mes, pasobra nan komo estranhero ta ta keda impreshoná ku esakinan i tambe nan esaki ta trese, la ami siempre bai mi ta bisa esaki ta trese E return on investment no solamente pa e hendenan ku a hasi e pintura, e hendenan ku a hasi e arte, nò, pero pa nos komo pueblo di Kòrsou. Exclusive, Masha danki mes atrobe un bia mas y nos ta nos ta tene di otro otro siman chawes nos ta e papia un tiki di Nos e djes, p'esei tambe nos ke para ketu riba e kos positivo. So nos ta bin, nos ta wak e eventonan aki a base di e posivismo, e kos ke ta hasi pa Kòrsou, e kos ke ta, e kambio ke ta hasi pa Kòrsou. Pasobra kua nan ta un kambio ta, pasobra ta un change, ta un return, nos ta bisa nos ta haciendo un kambio. Anto asina ya tur hende por komprondé ku hey e evento ku nos ta bai nos ta goza igual pero e tin un cos trasi dje cu e ta booming nos nos pais. Exclusive masha danki mes un bia mas, nos ta teye di otro otro siman djawees nos teye as nos tin aspraka atrobe pa nos papia un tiki di nosi guest tambe e mesun cos aki kia ta haci pa economia ki turistanan ta gusta cu tur e cona aki con e ta booming pa Corsou bai afo na aya y y tambe nos ta papia un tiki di e ke no ta te ki efecto el a haci pa e economia di Corsou. Is ta tur e con ey comenzar tambe nos arepenti ke pasa di dje. Danki un bia mas y nos ta scucha di otro kir mas aki rato ney. Si. Na bo tambe un danki tambe pa e espacio y tambe na tur enan cu ta bezi ta wak e live aki of tambe despues un feliz anochi un feliz dia pa bo y tambe gosa di e weekend Goza sanamente, bai bichita otro banda o sea sta kinan ta ar artenan inolvidabel gual ku algonan nobo i boral mi por duna bo un sneak peek lora patras di e misa den otro banda patras di hotel briel. Ese ta sigur. Es ku lo se pasa un feliz anochi. Feliz anochi. Sí.

Funtation Hope ta yama su partishipnan danki. Danki ku bos tan a forma parti di e famia di Funtation Hope. I Funtation Hope ta spera ku nos lo keda hopi aña huntu pa asina nos por bira grandi i krese huntu. Danki na bosnan ku Funtation Hope.